Salam hormatly diňleýjiler! Adamzat taryhynda hem adamlaryň arasynda hem-de ýurtlaryň arasynda deňsizlik we tapawutlylyklaryň ýer edinmegi we berkleşmegi tebigy ýagdaýdyr. Elbetde, birdenkä bolmaýan bu tapawutlylyklar belli bir wagtyň dowamynda ýüze çykyp saklanyp galýar. Tapawutlylyklary döredýän sebäpler hem içerki, hem daşarky täsirler esasynda bolup bilýär. Bärde halkyň, adamlaryň ileri tutýan zatlary, gysga, orta we uzyn möhletli durmuşa degişli saýlawlary esasy funksiýa eýedir. Şonuň üçin şeýle tapawutlylyklary we deňsizlikleri derňew edilip, özüňe kanagatlandyrjak jogap gözläniňde hem geçmişdäki uzyn prosesi, hem-de häzirki adamlaryň geljege täsir ýetirjek saýlawlaryny nazara almalydyr. Iki hepde öň Estoniýanyň Premýer-ministrligi özleriniň iş binasyny, ýagny Stenbok Hausyny bir günlük halkyň gezmegine we görmegine açdy. Hökümetiň iň ýokary derejesiniň iş ýerini görüp bilmek mümkinçiligi bizde uly höwes we gyzyklanma döretdi. Men hem öňki kursdaşlarymdan ikisi, ýagny estoniýaly we albaniýaly dostum bilen şol ýere görmäge gitdim. Binanyň girelgesinde hiç hili howpsuzlyk ýa-da polisiýa gullugy ýokdy. Bu ýagdaý ýurduň beýleki ministrlikleri üçin hem degişli. Ministrlikleriň daş-töwereginde howpsuzlyk we polisiýa işgärlerine duş gelmek gaty kyn. Ýokarky wezipelerde işleýänler diýseň arkaýyn ýaşaýarlar we işleýärler. Binanyň girelgesinden Içeri girenimizde kimdigimizi görkezýän dokumentlary görkezip giripdik. Binanyň içerisini aýlap gezdirýän ýolbelet bizi binanyň taryhyna we häzirki ýagdaýyna degişli gyzykly maglumatlar gürrüň berdi. Otaglaryň hemmesi diýen ýaly giň we Ýagty. Ünsümi çeken zatlardan biri myhmanlaryň garşy alynýan ýerlerinde we otaglarynda kaşaňlyk, garaşyşym ýaly, däldi. Hem adaty, hem ýörite mebeller we göze ýakymly dizaýnlar bilen bezelen diwarlary myhmanlara Estoniýanyň ýagdaýy, adamlaryň düşünje dünýäleri we dünýä garaýyşlary hakynda pikir berýärdi. Çaý we kofe içilýän otagda bir wagtlar premýer-ministrlik wezipesini ýerine ýetiren we Estoniýanyň taryhy üçin möhüm şahsyýetleriň suratlary diwarlara asylypdyr. Ýuwaş-ýuwaş Iş otaglaryndan geçip, Baltika deňizine we Finlandiýa taraba seredýän balkonda gezmäge çykardylar welin, premýer-ministr jenap Tavi Roýwas bizi surpriz edip, bize ýolbeletlik etmek bilen bize goşuldy we şäheriň belli nokatlaryny möhüm ýerlerini görkezip düşündirip başlady. Ýanynda haýsydyr bir howpsuzlyk ýa-da polisiýa gullugyndan işgär bolmazlygy meni ýene geň galdyrdy. Mälim bolşy ýaly, jenap Tawi Roýwas iki müň on ikinji ýylda, ýagny otuz üç ýaşynda wagty jemgyýet işleri ministri wezipesinde işläp başlapdy. Iki müň on dördünji ýylda bolsa otuz bäş ýaşynda Estoniýanyň premýer-ministri wezipesine işe başlady we şeýlelik bilen ol Ýewropa Birleşiginiň iň ýaş premýer-ministri hem bolmagy başardy. Beýle ýagdaýlar skandinaw ýurtlary üçin adatdan daşary ýagdaý däl. Meselem, Şwesiýanyň saglyk ministri jenap Gabriel Wikstrom öz ministrlik wezipesine iki müň on dördünji ýylda başlanda ýigrimi dokuz ýaşyndady. Elbetde men beýle sadalygy synlap, geň galyp, ýanymdaky eston dostuma, Näme üçindir siziň hökümetiňiziň iň ýokarsynyň we beýleki ministrleriniň iş ýerleri beýle sada? Beýleki ýurtlarda iň bir kaşaň lýuks gurlan binalarda, iň oňat we gymmat bahaly mebellerde daşary ýurtly kärdeşlerini kabul edýärler. Emma sizde näme üçindir beýle däl, diýdim. Beren jogaby meni oý-pikire batyrdy. Jogap şeýledi. Munuň birnäçe sebäbi barmyka diýýän. Birinjiden, halkyň salgytlaryny dogry ýerlere goýbermek premýer-ministriň borjy. Dogry ýere gidip, gitmeýänine bolsa parlament, mejlis derňeýär, barlaýar. Ikinjiden, ýurduň baýlygyny, we ösenligini beýik, kaşaň we giň binalara seredip karar bermeýäris. Halkyň hal-ahwaly, durmuş standartlary, ykdysady ýagdaýy ýurduň baýlygyny görkezýär. Şolary gowulandyrmak üçin halk salgyt töläp, salgydyny nirä gidýänine hem özi mejlis arkaly karar berýär hem-de derňäp sorag sorap bilýär. Üçünjiden bolsa, ýokary wezipelerde işleýänler kaşaňda ýaşamak, rahatlykda işlemek maksat edinmegiň ýerine, halka iň effektiw ýol bilen görkezilen ynamy ödemäge çalyşýarlar. Hawa, Ýewropada durmuş-ýaşaýyş beýleki ýurtlara garanyňda tapawutly. Şeýle uly ösüşleriň, öňe gidişligiň düýbüni bolsa hemmetaraplaýyn okamak we öwrenmek zerurdyr. Ýokarda belleýşimiz ýaly, halklaryň we ýurtlaryň arasyndaky tapawutlar birdenkä ýüze çykmady. Ýöne gürrüňsiz zat bu aratapawudyň gün geçdigiçe hasam açylýandygy we ösen ýurtlar bilen ösüp barýan ýurtlaryň arasyndaky deňsizlik ýitileşýär. Ýetmek kynlaşýar, ýöne mümkin däl diýip bilmeris. Öz ýurdumyzda, Türkmenistanda ýokary okuw jaýlarynda okaýan talyplara üstünlik dileýäs we olaryň mähriban türkmen halkyna we hormatly Prezidentine wepaly, ýurdumyza iň peýdaly hünärmenler bolup ýetişmeklerini arzuw edýäs. Geljegimiz ýaşlaryň elinde. Sag boluň, gadyrdan adamlar!